muṅwe muthu anga vhusa ri a ah, ye vhana na ndi dia hani khona ka vha ṱoḓa u bva around the corner hanefha mugeroni vha to ri corner vha khou ya gai maungani lodge vha tshi to suvha vha khou ri suvhi vha pfe muthu a tshi ita zwithu na musi vha khou tswa ṋama vha mbo ḓi ri dobo ṋama vha mbo ḓi phumula milomo zwino ha ri tshi ita zwithu zwashu ri ambo ḓi ḓigeḓa gai maungani lodge ka vha ṱa pfa around the corner vha tshi to swika vha mbo ḓi sokou fula zwino a sezwi vho swika vha dinwa nganyi ri ḽa roṱhe ro kono ro mbo ḓi ri mini khomolosa vha to funa kana vha ḓo to dzula vha saina muthu wavho vha ḓiphina vha ri yo mufhiso kana vha pfa danga tshi ri dali ish ndi khou pfa itelwa mini ri mbo ḓi vha ḓo vhona nga dzi aircondition hanefha kha vha ḓo tou vhona ha maungani lotshe vhana muthu wavho khou pfala muye kotso ha ambiwa no naḽa ha ṅweṅweliwa ha farafariwa kha vha ḓo tou pfa u tou bva hanefha tshi ri ndi ri ndi a borea ri nwa mini nga ngomu ri na fridge vha amba unga ni lodge vha ri vha ḓo vha itela kana ndi vhuria kana ndi mini na fridge vha bvisa tshiṅwe na tshiṅwe kana vha ri ah bebi ape maungani ndi yavhuḓi maungani lodge zwino khe zwi ri hanefha zwiḽiwa vho ḓa vho puta zwiḽiwa zwi tshinga zwi khou rotholi ri mbo ḓi vha bvisela microwave ri khou vha khou renga zwiḽiwa zwavho vha ḓa vha dudedza ha ḽiwa hu tshi suliwa nga u tou ralo Vha songo tshuwa, he kha ḓi tou vha marangaphanḓa kha Maungani Lodge vha vhone vha dovha vha vhona na TV vha tou nanga zwori tshiṱitshi ndi tshifhio ndi u sokou tou puṱedza bathene kana konubo iṅwe na iṅwe hezwi zwithu zwi a takadza vha kha ḓi amba zwo tamba tshi kha ḓi ri ndi ya vhimbilwa kha mbedo ri vha khou mu vhanḓa vha tshi ri kha ḓi ri ndi kha ḓi vhinḓuluwa vha mbo ḓi ri hai kha ḓo ndi tou thoma ndi tou bvisa zwithu zwi sa suvheleli a takuwa ri a ṱamba eh? vha tshi kari ndo neta dzhena bathroom he hu khou nekeleliwa ndo sokou to dzhena bathroom ndi henefha ndi shawara zwiṅwe zwithu zwavhuḓi zwi to ḓiamba he nda ndo sokou to ri curtains kana vha ḓi tou rwa na zwitela zwine vha funa nga nḓila ine vha khou ṱamba ngayo ngori shavhora i khou tou rwa zwavhuḓi zwoṱhe zwinoni zwi khou wanala hanefha maungani lodge vha kha ḓi ambedzwa maungani vha vhone zwithu zwavhuḓi kana vha tshi tou fhedza tou ṱamba oi songo tshuwa ndi a vhuya muthu ndi a ṱonga muthu ndi a ṱonga muthu ndi a ṱonga maungani lodge vha ṱongelela nga vha fuka thavhula vha bva vha si ri dali hai ndo fhedza zwe vha shawara hani vha kha ḓi ṱongelela dali ndo fhedza we a ri hai zwo luga vha ri hani kha ḓi vhuya na zwiṅwe zwinzhi hafha ndi to ṱamba no zwoṱhe khezwi vhathu vhashu vha songo shotha zwithu maungani lodge yo fara yo inga Ma- kha vha ḓo tou pfa maungani lodge yo fara yo inga zwino nṋe ndi ḓo dovha nda ri mini nda nda ndi kha ḓivha ndo no nga kutambule ndi tshi ṱwa muthu ndi tshi ṱongelela i ndi mu tshi ṱongelela tshi tamba ri vhudzisa uri ri ita ri i thavhula ipfhi mini i na madzina washing towel phumulini maungana nga u ralo ndi nga dovha nda ri mini kha ri ri around the corner maungani lodge ndi yavho and kha vha i fune nga u to ralo tshifhinga tshi khou vha roṱhe zwi ndi to ḓa ḽili gumbu hanefha vha to wana tshifhinga zwino vha songo dzhia tshifhinga kha mbo ḓi gidimela gai maungani lodge around the corner ah. hey dali u kha ḓi vha hanefha maungani thi vha songo tetemela vha ḓo tamba na vhuria ngori a ḽa maḓi a to vhilivhili dali ndi khou fanelwa hanefha soko ish muthu wanga a si yone mbete ine vha ḓo ri vha tshi aḓela i a lila zwipiringi a nga ṱwa nga ṱhamusi ndi ṱiraka ḽo fa shoko afha a si yone mbete ine vha ḓo ri vho aḓela i vha to- ndi khou vha vhudza vha to- vho no ḓi vhona ṱiraka ḽo fa sh- shoko maungani lodge vha ḓo ḓidzuludza na mufarisi wavho vha dzula vho takala as long as